Ri perile vayingiseri ha mi amukela ka Bhavhu Bros Radio mi dzumbe na mhani loko ku nga ri VJ Bhavhu i jaha ra ka Makwetsimi hi kha hi mi amukerisa sweswo eka musumbunuku wa siku ra namuntlha ku nga holodeni ka ve ri family day i siku ra ndyangu ni ze ni nga yi tenga mhaka leyiwani nkarhi wun'wanyani ku kahlekahle tin'wani ta tiholideyi leti vanhu va gina va nga ti tirhiselanga leswi. ti ti vitaniwaka swona kumbe va rivala xivangelo xa yona holodeni yaleyo ku nga siku ra ndyangu na swi tiva ku hala kaya hala ku le ku tlurikeni ka xibelani vanhu va le tigigini a va ti tshamelanga makaya na mindyangu ya vona ku ve ku namuntlha a ku ri siku ro vanhu va ti wisela na mindyangu ya vona ku ti dzumbeliwa kahle va va na nkarhi wa ndyangu va ri hayi. Eh, na swi tiva ku swo fana na sweswo eh, a swi kona le a gaza a swi kona le a gaza ku le ku tlurikeni ka xibelani namuntlha ku na tigegi kun'wa swimanimani ku le ku koriseliweni ka long weekend um hi kha hi mi amukelisa sweswo ke ka nongonoko wa hina wa siku ra namuntlha se van'wanyana van'wanyana va nga va va ri tindleleni to vuya kwalomu a ku yiwe kona a makaya leswi se ku nga madyambu van'wanyana no fika fika se va fika fikile kwala majoni ho va na ku tshemba ku ri vanhu hinkwavo va ve na marhendo ya kahle va fambe kahle. va fika kaya va tiphina hi paseka va tlhela va vuya kahle va hlayisekile na lava ha ri ku tindleleni na n'wina mi yingiselaka ma ha ri emagondzweni hi na ku tshemba ku ri mi ta fika mi hlayisekile laha mi yaka kona so ha ha swi tiva ku ri Ka van'wanyana a ku na holodeni so na namuntlha hi ri va xubi eka hina hi huma ku a ku koropeni kumbe migingiriko yin'wana na yin'wana yo hambanahambana leyi a hi gingirika hi yona eka siku ro fana na leriwani ha mi xumisa hi kha hi mi amukelisa sweswo ka nongonoko wa. wa hina wa siku ra namuntlha hi rhandza ku khensa swinene vanhu lava hi yingiselaka Muvhulu wun'wana na wun'wana na vanhu lava va ku na hina kwala hi wa vutlhanu wun'wana na wun'wana hi tiphina hi vunanga wa vutlhanu loyi humaka ka wona a hi tiphina hi vunanga bya paseka ku na ku na ku na tinsimu leti leti hi nga rhanga hi tona hi nghena hi tona hi leti a ti vulavula hi ma holiday ti vulavula hi good friday na ma na na makhisimusi. na swin'wana na swin'wana ivi hi heta hi mi tshweta nyana vunanga lebyi bya ha ri ku byintshwa lebyi bya ha ku humaka ku na tinqambi to fana na vo Mambawulele va ha ku humesaka vunanga bya vona ku na tinqambi to fana na vo Sycology ku na tinqambi to fana na vo Mister Post lava vunanga bya vona byi nga huma ma Good Friday lamawani i vunanga lebyi a hi ri ku tiphineni. hi byona swinene kwalawani hi hi hi ravuntlhanu so namuntlha hi ya nghenela mhaka yin'wanyana yo koma yi tlhela yi tsakisa swinene ni lava ku ya langusa ku ri hi tihi tindhawu leti munhu a nga vhakachelaka tona loko a ri hala Gazankulu loko munhu o va a kha a suka ka xifundzankulu xin'wanyana ivi a ku ri December leyi. ya ku a ka yona u lava ku tiphina a ri hala Gazankulu hi tihi tindhawu to hungasa to tsakisa nakona ku na yini i yini leswi munhu a nga vuyaku a tiphine hi swona ku nga ri tindhawu letiya to ku ya ku ya va na ti-gig vanhu va fika va cinela kona ku nga va ku ri tindhawu leti vanhu va nga yaku tanihi ndyangu ku nga va ku ri tindhawu leti vanhu va nga yaku

Ni weriwe hi khombo weekend leyi hi humaka ka yona a na ha swi tsundzuki hi ku a ku ri mugqivela a ku ri mugqivela foni ya mina yo na ta timeka loko yi timekise sweswo yi vhe yi nga ha pfuleleki yi nga ha yi nga ha tirhi yo ti tima yona a yi timiwanga hi munhu so moya wa yona wu vhela wu va wu hambanyisa sweswo na miri wa yona yi nga ha. koti ku tirha yi ya mahlweni ivi swi kumeka na ku loko yi onhaka nkarhi walowo a ku ri na muhisa un'wana la kusuhi na mina a ri ku ku ni voneni so ni kha ni n'wi byela ku ni kombela u ni baza foni leyiwani ni vona ku ri ya ha tirha ke Ivi loko a ringesa ku yi mbaza yi kuma ku e ya ha rhinga mara yo ka yi nga ha kombi nchumu laha ka screen mara endzhaku ka timinete titsongo swi kumeka na ku se yi feli makumu ivi a ku hayi u nga vileli ni na xipolipoli ni na xipolipoli lexi ni nga pfaka ni ku lombi xona u pfa u kha u xi tirhisa se ni le ku tiphineni hi xipolipoli lexiwani Se xipolipoli xi ni kombe ku nkarhi wun'wanyani hi heta nkarhi wo tala a ka tinqingho ta hina hi mhaka ku ri na swilo swo tala ku na swo fana na ti-Facebook ku na ti-Instagram ku na swilo swo hambanahambana leswi vanhu va tekaka nkarhi wo tala eka swona mara loko u khomile xipolipoli na game xi hava lexi. Ene na loko a xi va na game a ku ta va leya njhani game ya kona yi nga ta tsakisa Facebook a xi ngheni Twitter a xi ngheni Instagram a xi ngheni ko va wena na ku foyinelana na vanhu ntsena so vanhu lava ni vulavulaka na vona ni vulavula na vona hikuva ni va foyinela ntsena mara leswi nga endla ku ri leswi ni nga swi lemuka i ku se ni na nkarhi wo tala ngopfu hi mhaka nkarhi lowu a ni wu tirhisa fonini na kota ku ni nghena ni hlaya tibuku to karhi na kota ku endla endla swin'wanyana leswi. swi nga na nkoka ku hundza leswi a ni ta va ni ri ku swi endleni a a fonini so xipolipoli i i khombo nkateko xipolipoli nakona xipolipoli xin'wanyana xa vumbirhi hi xipolipoli i ku xipolipoli vanhu a va a va xi. tsakeli ku munhu a ngo xi xava a ku hi foni ya yena ku laveka tifoni teti ta ximanguva lamawani xipolipoli ho ya ka xona loko xiyimo xi tikile kumbe loko swin'wanyani swi swi swi bihile kumbe hi lahlekeriwe hi tifoni ku fana na mina se. ni gina ni swi vona ku heyi kahle kahle na hina vanhu mhani a vuton'wini bya vanhu van'wanyana ho va swipolipoli u fanele u kota ku hatlisa u swi vona ku ri a vuton'wini bya munhu wo karhi wo va xipolipoli kahle kahle a wu riqingho ra le nyongeni leri va ri va ri tsakelaka u xipolipoli hi mhaka ku va ta ka wena loko swilo swi tikile u xipolipoli hi ku va ta ka wena loko va dinga swo karhi. ntsena a ka wena xiyimu xo va boha mara minkarhi leyi n'wanyana a va ku vhakacheli a va ku pfuxeli a va na mhaka na wena wo va xipolipori a vuton'wini bya vona hi lera ro u ndzindzakhombo hi ndlela yin'wanyana wo rindza u xi rindza mhangu na lava nga na swona swipolipoli va swi hleketa ntsena loko swi swiyimo se swi tike ngopfu. se swi lava hi hi xiyaxiya hi langusa ku ri vanhu lava hi hanyaka na vona a ho va swiporipori na evuton'wini bya vona hi hi hi vanhu va xidzi kumbe ho va ho va swiporipori na so mina vanhu vo tani na swi kota ku hatla ni va lemuka ku kahlekahle la no va xiporipori ma vona na mina ndzi ni nga Ni nga va tano loko ko va ku ri na vanhu lava ku pfunaka hi swin'wana u kuma minkarhi yo tala a wu va pfuxeli u ya ka vona loko u lava mpfuno ntsena u gina la se u fika ku swi vona ku nkarhi wun'wana na wun'wana loko u ringesa ku va fikelela va twa onge u lava swo karhi hi lero va ze va tolovela ku a loko ze ku nghena leyi call van'wana loko va hlamula vo vhela ku u lava mali muni hi mhaka ku va swi tiva ku a wu nchumu wo va xiporipori so hi nga vi ni swiporipori vanhu va hosi mara lexi xiporipori xona xi le ku xi le ku ni pfuneni swinene se ni tlhela ni hleketa ku hi hundza ka mhaka ya xiporipori mina ni nga ku ni na badi ro tshama ni kha ni lahlekeriwa kumbe ku onhakeriwa hi tiqingho un'wana na un'wana u na badi ra yena wun'wanyana nkulukumba wun'wana ni vulavula na yena yena badi ra yena i ra ti-laptop a kha a ni byela ku ri. hi lembe a nga va onhi ti laptop tinharhu a na ha tivi ku hi lembe kumbe hi mambirhi na mara yin'wana na yin'wana laptop leyi a a yi kuma a yi onhaka yin'wana yi wele hansi yin'wana yi cheliwe hi mati leyi landzelaka a na ha swi tivi ku ri ku endleke yini so mina loko swi ta hala ka va hisa lava. hi kona laha ni fikaka ni va na nkingha kona ngopfu lembe na lembe nga ku lembe leri nga hela hi ro ri ri roxe ni nga ri heta ni kha ni tirhisa riqingho rin'we so swi nga va sukele hi vo two thousand and fourteen loko swi ta swi ta endla ngopfu hayi ku minkarhi leyi yin'wana swi ngo va ku endleni mara loko se xilo xi endli ngopfu se wa xi vona hi two thousand and fourteen a ni tirhisa foni yin'wanyani. a ni yo ti xavela yona wona hi ri mali ni mali ya bazari a ni nghena U_P so ni ti xavela ri foni ro ti sula nyuku ku va ni pasi ka matric ma vona so a ni xave blackberry Z ten a ya ha ri xitayeleni nkarhi wa kona so a ni yi vona yi tirhisiwa tirhisiwa hi valungu laya khampasini laya hi hi twenty fourteen se ni ku a leyiwani ni ya ni ya ti sula nyuku hi yona ni yi ni yi xava blackberry Z ten liya ivi.

na a na ha swi tivi ku a yi tlanga na mani ni ni ya kule nyana a ni a ni tshama a Hatfield ni suka ni ya Sunnyside hi ya vona bolo na tichomi ta mina so loko hi ri leyi loko game yi chaya ku sungula ku na mpfula swinene swi kumeka na hi nge he famba ni hi vhele hi ti fambela hi milenge so swi kumeka na hi nge he koti ku tlhela moyisa loyi a za ku ha tlelani kwala a hi fambi hi ri vambirhi a ku ha tlelani kwala mi ta pfuka mi famba nampundzu se himpela hi byi latisa sweswo ni pfuka ni famba nampundzu loko ni fika loko na ha ta hi leyi na swi vona ku hayi mhani fasitere ra laha kamareni ya mina ingaku ri fayeki nyana ende la fasitere ri koho hi la tafula ra mina a ri ri kona a ni siye kona foni foni a yi sele se ni swi vona ku hayi. nga ku ku ku fayekini laha loko ni tshinela leswaku fasitere ri fayekile loko ni nghena ni ya nyangweni ni kuma ku nyangu wa luwa na wona ingaku wu zame ku ku gudliwa nyana se ni kota ku pfula ni nghena ni kuma ku haa no foni yi fambini kwalaya fasitere ri nga fayiwa hi kona so swi vula ku va hisa lava va nga va endli tiphati ta vona nkarhi wo leha ku ze ku fika laha na gate va nga ha khiyi hi mhaka ku va pyopyiwile ivi ku gina ku nghena na van'wani. kumbe vona hi voxe ku va ku ri vona va nga faya so yi va yi ni lahlekerise sweswo lembe leri landzelaka ni lahlekeriwe hi foni ni yo tlela kona se a ni ri a Johannesburg a ni nghena a U_J munhu u zula zuli na misava leyi a ni nghena U_J so a ni ri na room mate lembe leriwani ro a hi tlela leti matakuxa mhani hi vo ma hi vo ma one na vo ma two so mi kuma ku. ni yi ku tleleni lowa roommate ya mina wa huma a nge se tlela yena ivi a huma a nga khiyi rivanti mina se a byi ri ku phayeni nyana foni a ni yi veke kwala tlhelo a ni liya liya ya ya lembe ri nga hela se va tekini leyi yin'wani so ni yi veke kwala xikhigelweni kwala so swi vula ku na rihisa rin'wana ri nga swi vona ku no muhisa loyiwani ku na foni laya ende lowu tlele ende a ku khiyiwangi rin'wani ra tichomi. ta ti room mate ta mina ri fika ri nghena ri yi teka ni twa nchumu and mpfuka nampundzu ni kuma ku heyi riqingho ka ha ri hava hi zama ku ri tracker hi kuma ku yerr a ri lomu hi kuma ku ri ri le kule ngopfu riqingho ra kona lembe leri landzelaka ni khutuziwe edorobeni. eJohannesburg a ni vuya a Auckland Park ni ya a Doornfontein so loko ni fike ni chika hi thekisi hala vo M_T_N taxi rank ni tlhela ni decide kahle ku hayi leyi ndlela ni te hi yona leyiwani nga ku ni nga khutuziwa na ha ku ta hi leyi ni nghena kasi ma ya ni kuma kwalaya yaleyo ni nga vhe ni nghena hi yona ma fika ma ni pfala ma ri three mayisa lama. rin'wana ri yima hi le mahlweni rin'wana ri yima hi le tlhelo rin'wana ri yima hi le ndzhaku rin'wana ri humesa xibamu hambi a ku ri thoyi hambi a ku ri xa mampela a hi tivi ma teka foni so a a a no vhe ni swi hleketa ooh ivi a endzhaku ka sweswo loko yeleyo yi ta va yi hundzile leyi landzelaka yo wela ndzeni ka mati. yi wele ndzeni ka mati ivi leyiwani yi yo ti yi yo ti timekela swin'wana ni nga ni swi rivele switori kwala xikarhi mara un'wana na un'wana u na u na u na badi ra yena so hayi a no a no hundza hikwalaho mara ya nghena ka nhlokomhaka ya hina ya siku ra namuntlha hi vona tindhawu to hungasa eka tona hala Gazankulu halawani mara hi nge he za hi nghena ka sweswo a hi yeni emavhengeleni hi ta vuya endzhaku ka leswi.

hi lava ku langusa mhaka yo tsakisa la loko munhu o tshuka a yi hala ka Gaza a yi lo ni ku ka Gaza kumbe ni ku Gaza ku ni vula tindhawu ta Matsonga hinkwato hi ku angarhela ku nga yi ku nga ri hi leswi ndilekano a wu tsemisiwe xiswona khale mara lowu ni ku ka Gaza kumbe ni ku va Gazankulu no vula hinkwako a tindhawini ta Matsonga laha vanhu va Matsonga va kumekaka kona. hi xitalo se ku na tindhawu titsongo leti ni lavaka ku ri hi ti langusa tindhawu leti vanhu va nga ti vhakelaka ni ta tlhela ni mi byela na ku ri ti le kwihi tindhawu letiwani mi swi tiva ku ri hi kwihi laha Matsonga ma kotaka ku hungasela kona a ni nge langusi ngopfu a ka timhaka ta le tigigeni ko va tindhawu. to tsakisa ndhawu yo sungula hi tshama hi vulavula hi yona kwala ka nongonoko wa hina i Tsonga Crawl eh ndhawu leyiwani ni yi tive malembe ndzhaku nyana a hi ye a tripini ya kereke kwala a Tsonga Crawl ni vheta ni va ni yi tivile kwalaho ivi hi tlhela hi phindha-phindha hi ya loko ku fike ku ku tsakisa endhawini yaleyo u fika wa tlhela u phindha-phindha nyana so loko ni ya ro hetelela a ku ri two thousand and fourteen ni rero na loko mo ni vutisa ti-direction ta kona ku ri munhu wu fikisa ku yini a Tsonga Crawl ni nga mi hembela. Ni nga mi hembela swinene mara loko mo yi kamba a mepeni ve ri Tsonga Krol Hans Meriski leriya rin'wanyana rito ri ta ni ba xibunu a ni xi tivi vanhu va hosi so Tsonga Krol i ndhawu leyi yi hlayisaka ndhavuko wa Vatsonga hi le xivaleni xa Vatsonga i kahle kahle hi le mutini wa Vatsonga e i marito lama va ma tirhisaka ku ri hi le mutini wa Vatsonga so. ku na matimu ma ma ma ma Vatsonga va tlhela va aka muti leswi a wu tshamise xiswona khale muti wa Vatsonga ku wu tshamise ku yini loko hi vulavula hi lawu i xilo xa njhani wa kota ku nghena ndzeni ka lawu . u kota ku ri vona ku ri lawu a ku ri yindlu ya njhani wa kota ku nghena a ndlwini ya ya nkulu wa muti u vona ku vo papa a va tshama ka tiyindlu ta njhani le ta mabyasi ti tlhela ti va na na tiphuphu hi kota ku vona ku xivala a xi tshamela hi hi kwihi kwalaya mutini laya ku sindza a ku sindzisiwa kwini so. swi swi sasekile hi laha ni nga vona kona na nchumu lowu vitaniwaka madliridliri loko u lava ku tiva ku madliridliri i yini yana a tsonga Croll Matswa Bemuda u ze a nga yimbelela hi madliridliri so madliridliri i nchumu wutsongo wo rhungiwa hi nga ku i xibelani nyana va xi mbarisa nchumu wutsongo va nga wu rhunga madliridliri loko ni nga hoxisi a mi famba na xona loko mi ya a ku lovoleni madliridliri mara muti wa Vatsonga. leswi a wu tshamise xiswona hi kota ku wu vona a Tsonga Crawl so loko mi vhakela Tsonga Crawl ku na ndhawu yo tshama yo tshama kona mi oxa tinyama mi endla hinkwaswo ku na damu nyana ri nga kona nakona ivi ku heta ku va na valeteri lava mi dyondzisaka matimu ya Vatsonga va mi nghenisa laha va nga ta mi komba ku Vatsonga hi suka laha hi ya laha hi ya laha hi ya laha. Muti wa Vatsonga a wu tshame so eh na loko hi vulavula hi ximonomono mi ta xi vona a Tsonga Crook loko va ku a mutini a ku ngheniwa hi ximonomono eh i nchumu eh, wa njhani na makhuwani eh ma kota ku ma vona kwele a Tsonga Crook swilo hinkwaswo leswi a swi tirhisiwa hi Vatsonga eh na ku ri vukanyi a byi endlisiwa ku yini va nga mi komba eh na ku ri mapa a ma endlisiwa ku yini va kota ku mi komba swilo sweswo a tsonga crawl so valeteri lava nga kona va fika va mi dyondzisa matimu ivi va mi kombisa swiyenge leswiwani hinkwaswo leswi swi nga kona um kwalaya tsonga crawl um mi kota ku swi vona ku muti wa vatsonga loyi hi vulavula hi muti wa vatsonga hi xikhale um a hi vulavula hi xilo xa njhani i matimu yo saseka swinene i ndhawu yo saseka swinene ku dzumba kona munhu. a horisa moya so lomu la ku dyondza swo tala hi Vatsonga na timitsu ta hina na laha hi sukaka kona Tsonga Crawl i ndhawu leyi eh, mi fanelaka ku tikuma mi ri ka yona so Tsonga Crawl yi hala Tzaneen eh, lava va nga va nga yi tiveku yi le kusuhi na mm, matiko lama ni nga ta ni nga ta mahlaya la ku nga va ku nga ri kusuhi ngopfu mara hi hi le kusuhi nyana Ni ta, ni ta hlaya matiko lama ma nga rhendel, ma nga rhendela ndhawu leyi ya Tsonga Kron. Ka Dzumeri eh, hi kun'wani eh, na le ka Mageva eh, ni le ku kambeni na mepeni la hala ka Mageva ku na vanhu eh, ku hala ka Mageva le ku nga na vanhu na vona a ve le kule ngopfu na, na Tsonga Kron. Ka Dzumeri ka, ka Mphakani loko ni twa vanhu va ku hlaya ve ri hi le ka Mphagani eh, hi hi hala hi vanhu lava nga le kusuhi na Tsonga Crawl ka xihlakati nakona ku tikomba ku nga ri kule ka Khashani eh, a hi le kule nakona lama n'wanyana matiko lama eh, ma ma ni dribula nyana eh, okay i ndlela leyi ndlela leyi i ndlela leyi ya ku mi kha mi suka a mpumalanga mi ta eh, A Giyani, loko ni nga hoxisi, hi ku mi ta hindza, mi ta famba mi ta ya le ka ngove, mi fika a Giyani, ya, lomu mi kha mi suka mpumalanga mi ya hala Giyani, mi hindza matiko malamu, Susulam mi ta hindza Tsonga-Krol, ivi mi hindza ka Mphakani, mi hindza ka Dzumeri, ka Mageva, mi hindza a Bambeni, mi gina mi yisa sweswo ka Xikhunyani, ka Ngove, eh, Hi ndlela liya, Maratsonga Crawl mi va mi kha mi yi kuma loko ma ha ku hindza nyana ka mbako loko ma ha ku hindza ma matlhelo ma vo xihoko hambileswi yi ti kombaka yi ri kule nyana na na gondzo leri ri hindzaku hi le a Tsonga Crawl so loko kha mi ta hi matlhelo ma hala giyani loko mi hindza ka Dzumeri mi hindza ka Muphakani mi va mi ri kusuhi swinene na Tsonga Crawl ma kota ku yi kuma a mepeni a hi hindzeleni ka yin'wanyana ndhawu. ku nga lava va lava ku ku ku ku ku vhaka va kuma na byetlelo ndhawu leyi va nga etlelaka a ka yona ku na Karibu leisure resort and conference centre so Karibu ni ve ni yi tiva na ha ri a high school hi lembe ra two thousand and. 11 a hi ya Karibou ku ri na camp ya vhiki hinkwaro ya life skills kumbe life orientation so hi ve hi ya Karibou ya tshama kona vhiki hinkwaro a swi sasekile eh, swinene Karibou eh, i lodge Yin'wanyana yo yo saseka ya xiyimo xa le henhla yi na miako yo saseka hi leyi ni nga ku yi voneni la yin'wana ya yona yi nga ku loko ku ya hina yi nge se va kona so hi ndhawu leyi munhu a nga tsakela ku ku kuma ku ku tikuma a a yi a yi vhakacherile ku kuma byetlelo kona kasi na loko mi ri na . migingiriko kumbe ti event tin'wana na tin'wana ma kota ku ri mi mi mi mi buka kona a Karibu va tlhela va va na va va va vitana yini vanhu lava vo vo masaja masaja va mi olola olola swi kona ku na spa. hi le hi le Karibu kwalaho so Karibu i i ndhawu yo saseka yi le nhoveni nyana hi swona swi endlaka ku ri yi yi yi va yi hlawulekile swinene so Karibu na yona a a a yi le kule na le Tsonga crawl a hi le kule ngopfu mara yona yi hala. ka N'wamitwa hala ku hindza nyana a ka Mbaku so swi vula ku loko kha u suka Giyani wa hindza a Tsonga Crawl hi kona u nga ta fika a Karibu yi wela a Tzaneen mara yi le kusuhi ngopfu na le ka N'wajaheni na le ka N'wamitwa hi la Karibu yi kumeka kona i i ndhawu ya vuhungasi bya kahle swinene so ni tsundzuka loko hi ri Karibu a hi hlangane na na vanhu vo huma. hala matlhelo ma vo Polokwane na tindhawu tin'wana na tin'wana to hambanahambana swakudya leswi nga la i swakudya swa xiyimo xa le henhla swi tlhela swi hlawuleka hi ndlela yo hlamarisa i four star hotel ndhawu leyiwani ya le Karibo a no va endlela vunavetisi bya mahala no zama ku kombisa vanhu ku ri hi kwihi lava nga hungasaka kona. loko va ri hala ka Gaza a hi hundzeni ka Karibu ndhawu yin'wana hayi leyi dume ngopfu yi tiveka swinene mara ko va na lexi endlaka ku ri ni ni tsakela ku yi hlaya hi le Nandoni Nandoni dam Nandoni i ndhawu leyi nga le ka Piet ka Pietboi mina ni huma ka Phapazela so ka Piet a hi le kule na le ka phapazela na yi tiva eNandoni Nandoni dam yona yi kumeka hala ka Pietboi tanihiloko ni vurile ku hindzanyana kwahala ka vo Mavambe munhu u va a ri a fiki na Nandoni i damu leri kulukumba swinene ri wela ka man'wani ma madamu lamakulu a xipolipoli xa mina xa rila ni rivele ku xi veka. ni xi endla ximumu se a na ndzoni lexi xi endlaka ku ri ni ku hlaya i mhaka ya ku ri na ndzoni ku na tindhawu to tala laha dan'wini ni ri ya leti munhu a nga ti vhakelaka ku na tindhawu to fana na vo dam side ku na tindhawu to fana na . Royal Gardens yi dume ngopfu na vo Casper Nyovest va pfa va ya kwele vo Royal Gardens ku na ti ku na tinqambi to tala so Nandoni yi na tindhawu to tala a tlhelo ka yona leti munhu a nga ti vhakelaka so hi hindza a ka Nandoni loko hi hindza a ka Nandoni hi ya. A ka ndhawu yin'wanyana leyiwani yi nga va yi nga ri ngopfungopfu ka Gaza mara a yi le kule na le ka Gaza i Al Basini Dam Al Basini Dam yi hala yi yi yi talele ngopfu tlhelo ra Venda na Nandoni hi nga ku yi le Venda hi mhaka yi le ka Pieteman mara hi le kusuhi ngopfu na le Machanganini mara Al Basini Dam. i ndhawu leyi ku nga na tihlampfi swinene ngopfu vanhu lava va phasaka tihlampfi va kota ku ku ya albasini dam va fika va phasa tihlampfi i ndhawu yo saseka swinene yi na nhova yi tlhela yi va ya rihlaza . Hi ku tlurisa, ku tlhela ku va ku ri a titshaveni-nyana. I ndhawu yo munhu a nga ya dzumba ka yona, i ndhawu yo munhu a nga ya phasa tihlampfi kona. A Albasini Dam hi yin'wanyana ya tindhawu leyi vanhu va faneleke ku yi langusa ku ri va nga yi vhakela nkarhi wun'wanyana. So yi le kusuhi ngopfu na ndhawu ya hala Elim. Loko munhu a ri Elim a nge le kule na le Albasini Dam. Kasi loko u ri ka patu lera R524 ro suka a Thohoyandou, ri ya joyina N1 nakona u hundza hi le kusuhi swinene na Albasini Dam mara tindhawu ta Matsonga leti ti nge le kusuhi na Albasini i Elim hi nga katsa na tindhawu to Mbokota na vo Chavani na le ka Bungeni na tindhawu tetiya hinkwato munhu wa kota ku hatlisa a fikela Albasini dam mi ya mi ya yi vona so tindhawu letiwani hi tin'wani ta tindhawu to tsakisa swinene tindhawu to hlawuleka swinene leti munhu a nga ti vhakachelaku loko a ri hala eka gaza nkarhi wa kona ingaku hi tsutsumini ingaku hi ngo tshama siku hinkwaro hi langusa tindhawu letiwani hi burisana hi tona tindhawu ta ka gaza. A na vhele ku hluvukile a ka Z hi langusa ku ri hi kwihi kun'wana la vanhu va nga hungasa kona vana ni mi kha mi hi byela tin'wanyana ta tindhawu leti mi ti tivaka ti tsakisaka na ku ti hlawuleke hi yini vanhu va kota ku ti tiva hi wu gimetisa sweswi nongonoko wa hina wa siku ra namuntlha a hi hlanganeni wa vutlhanu ka ta mporoma tlhela hi hlangana futhi hi muvhulu lowu hi yaka ka wona a ka nongonoko wun'wani wa vaxumi ni kha ni humisa sweswo i VJ Bhavhu jaha ra ka Makwetsimi n'wina ma ha ku yi joyinaku a ho mi tsutsuma vo ri wana ri chikhotuwa inkomu
Eh, mjani mihashi na vayingiseri ku va va bavu bros va la khometa ka game leya cape town city na na varoka game yi tlakuke kahle swinene mara problem leyi nga fika yi va kona sweswi i ku swilo leswa ti-fifa break eyi swa dlaya momentum ya team swinene team loko yo va yi ri ku fambeni kahle loko yo vuya ka fifa break swi hi kambirhi swi nga endla ya vuya yi performa kahle hi ku yi vi na nkarhi wa enough ku prepare ivi yin'wana yi nga yi kuma momentum ya yona ya wa mafutisiso so hi xona nga fika xi xi xi xi xi tlanga rholi yi kulukumba ka game ya goal course loko mo languta ka game ya ya ya ya ka game liya ku vi ku va draw na liya ya ya arrows na murho ka swalows ku vi draw so leya marisburg yi nga wona five one ka chiva so ka van'wani swi fika swi pfuna cause va kuma nkarhi wa enough ku prepare mara hi ku vona ka mina swilo leswa swa fifa break swa swa swa costa swinene hi swona ni la khomela ka swona Babu Bros Babu Bros Radio xihungasi xa xihungasi xa wena